Voilà, ech wollt dann e schéine gudde Moie soen op déi Pressekonferenz, dee Point Presse haut de Moien, deen ech zesumme wëllt maache mat der Police, mam Generaldirekter vun der Police, dem Här Schrantz, an och mat dem Parquet, Procureur général, d'Madame Sollewér ass och hei. Mir si bereet herno och Froen ze beäntwerten. Et gëtt sécherlech eng ganz Rei Froen, déi ee sech ka stellen iwwert dat, wat d'Regierung gëschter decidéiert huet. Ech wollt awer emol ufänke fir d'éischt mat deem Allerwichtegsten, dat ass e grouse Merci ze soen un alleréischter Stell natierlech un all déi Corps de métieren, déi musse schaffen. Ech mengen, et gëtt der eng Rei. Do ass et onerlässlech, datt se elo musse schaffen, well soss d'Gesellschaft riskéiert net méi ze fonctionnéieren. Dozou gehéiert selbstverständlech och d'Police. Duerfir e grouse Merci un den Engagement vun all eise Policebeamten fir hiren dälechen Asaz, dee se elo musse bréngen. Et kënnt elo ganz staark op si un. Och e grousse Merci natierlech un hir Famillen. Ech mengen, dat ass alles net esou einfach, fir sech ze organiséieren. Mir wëssen dat alles, mee mir brauchen se elo. D'Arméi selbstverständlech och. Déi wäerten do sinn, do wou se gebraucht ginn. An doriwwer eraus alles natierlech, wat zu deene Corps de métier gehéiert, zu deene Beruffer gehéiert, déi Ech muss soen, menge Ministère, an da stinn niewent allen anere selbstverständlech och déi Demande am Dauerasaz si fir eis Gesellschaft. Mir sinn an enger schwéierer Zäit, dat ass kloer, mee ech menge mir wäerten dat hikréien, déi Zäit ze iwwerbrécken, wa jiddweree sech un alles hält, un all d'Reegelen hält, déi mer virginn hunn. An duerfir wëll ech e puer Wuert dozou soen. An alleréischter Stell Gëschter huet d'Regierung nei Méiglechkeeten, nei Sanktiounen, nei Kontrollméiglechkeete festgehalen. Déi sinn net festgehale ginn, well mer d'Leit wëlle schikanéieren. Et ass och net d'Haaptzil dovunner, fir Protokoller ze schreiwen, mee mir hunn déi misse festhalen, well déi sinn essentiell, fir Mënscheliewen ze retten. Ech mengen, dat musse mer eis bewosst sinn. Et geet hei drëms, mir si konfrontéiert mat engem Virus, deen, dat kënne mer jo un der internationaler Press de Moment iwwerall liesen, schlëmm ass, dee scho vill Doudesaffer gefuerdert huet. An déi Reegelen hei, dat sinn déi, déi mer de Moment opgestallt hunn, déi mer mussen a sollen anhalen. fir datt mer eis alleguerten a Solidaritéit stäipen, datt mer Mënscheliewe retten. An duerfir sinn och déi Kontrollen oder wäerten och déi Kontrolle sinn, déi elo wäerte méi streng gemat ginn, soen ech och ganz kloer, wéi virdrun, an och Sanktioune festgehale ginn, déi wäerten applizéiert ginn, wa mer musse leider feststellen, datt Leit sech net drun halen. Also, dat ass also am Intérêt vun eis alleguer. Dat verlaangt vun eis alleguer, datt mer immens solidaresch sinn an, wéi gesot, déi Reegele respektéieren. Et gëtt sech vill Froe gestallt, Wat dierf ech de Moment, wat dierf ech net? Ech dierf erausgoen doheem. Mir hu kee Shutdown gemaach, datt Leit sech missten an den Haiser aspären. Dat gëtt et net. Mee et gëtt just nach d'Méiglechkeet erauszegoen, oder et soll ee just nach erausgoen, fir verschidde Saachen ze maachen. Zum Beispill schaffen ze goen. Et si ganz, ganz vill Aarbechtsplazen, déi nach, Betriber, déi nach funktionéieren. Mir hunn elo zwar decidéiert zum Beispill Chantieren zouzemaachen, mee wann d'Chantieren zou sinn, heescht dat net, datt Handwerksbetriber alleguerten zou sinn. Intern kënnen déi nach schaffen. Dat heescht, et wäerten och nach eeben professionell Weeër kënnen zeréckgeluecht ginn, fir op seng Aarbecht ze kommen. Et brauch een och duerfir keen extraen Laissez-passer. D'Police wäert selbstverständlech awer mussen do e bësse kontrolléieren, mee et brauch kee sech Suergen ze maachen. Deen, dee muss op seng Aarbecht goen, dee kënnt ouni iergend eng Formalitéit dohinner. Et geet just drëms eben ze verhënneren, datt mer op Plaze schaffe wou grouss Attroupementer sinn, wou Leit vill beienee sinn, a méiglechst awer d'Aktivitéite sinn ze loossen, déi mer net onbedéngt de Moment musse maachen, fir datt mer eben hei. verhënnert kréien, datt de Virus sech verbreet. Dat Zweet ass, et kann een och erausgoen, fir akafen ze goen. Natierlech nëmmen akafen ze goen an deene Geschäfter, déi och op sinn, déi mer bewosst opgelooss hunn. Dat ass d'Alimentatioun, dat ass eng Rei Saachen, déi een einfach onbedéngt brauch, an d'Apdikt ze goen zum Beispill. Hei wäert awer de Message sinn, datt ee soll wierklech just Akafe goen, wann et muss sinn, an zügeg akafen, dat heescht keng Kosettecher halen an de Grandes Surfacen. Eeler Leit sollen och, wann et géif, net goen. Déi solle kucken, datt d'Famill fir si akafe geet. Vulnerabel Leit natierlech d'nämmlecht. Och do wäert e bësse kontrolléiert ginn, mä awer, wéi gesot, et kann een dat maachen, mee et soll een et just maachen, wann een et wierklech muss maachen, net well ee sech vläicht awer e bësse langweilt. Ech menge mir wëssen, datt hei gi Wochen wou mer eis mussen vläicht doheem aneschtes beschäftegen, mee net d'Akafe soll net duerfir do sinn, fir sech ze beschäftegen. D'Leit sollen dat just maachen, wann et onbedéngt noutwenneg ass. Et kann een och erausgoen, fir spadséieren ze goen, an d'frësch Loft ze goen, mee och do net ze vill zesummen, méiglechst eleng oder Wann d'Famill zu zwee geet mam Kand, ass natierlech och kee Problem. An et soll een och nëmmen da spadséiere goen, sech net op aner Plaze mat ville Länner Leit oppassen. Och dat wäert d'Police elo kontrolléieren. An op kee Fall, op allefalls, gréisser Aktivitéiten am Grupp dobausse maachen. Ech mengen, dat dierf net sinn. An do wäert d'Police och agräife mat de Sanktiounsméiglechkeeten, déi se huet, fir datt dat respektéiert gëtt. Da soen ech awer ganz kloer, wou d'Police ganz streng wäert sinn, wierklech ganz streng wäert sinn, dat ass, wann et drëms geet, Caféen, Restauranten oder Geschäfter, déi jo sollen zou sinn, datt déi sollen zou sinn. Virun allem Caféen a Restauranten, et ass mer zu Ouere komm, ech weess net, ob et stëmmt oder net, dat ass och net relevant, datt et géinge Lokaler ginn, déi géingen zwar zoumaachen, mee déi géingen dann op Invitatioun Saachen organiséieren, Ech soen hei ganz däitlech, Deen, deen do erwëscht gëtt, do gëtt ouni ze zécken gëtt sanktionéiert. Dat ass net responsabel, esou eppes ze maachen. Mir sollen evitéiere fir Partyen ze feieren. Mir sinn de Ment net am Moment fir Partyen ze feieren. An duerfir déi Bistroen a Restauranten, déi zou sinn, déi mussen zou sinn a kënnen och net dann iwwer Invitatioun esou awer bannendran eppes stattfannen, wat net soll stattfannen. Dat muss ënnerbonne ginn an d'Police wäert dat beobachten a mir wäerten dat och dann erausfannen an deementsprechend wäert virgaange ginn, fir dat ze evitéieren. Duerfir, wéi gesot, och do en Appell nach eng Kéier un de gesonde Mënscheverstand, datt een esou Saache soll net maachen, well et ass, d'Situatioun ass eben eescht an dofir muss mer ons un déi Regeln do halen. Den Här Schrantz wäert dono nach Detailer ginn iwwer d'Police, wéi se wäert sech organiséieren, wéi se wäert virgoen a mat wat fir enger Ënnerstëtzung. D'Arméi ass och d'Ement am Asaz. D'Arméi hëlleft eis ganz vill d'Ement fir logistesch Aufgaben ze maachen. Ech mengen d'Zelt opzeriichten zu Ettelbréck beim Spidol. Et wäerten nach aner Saachen an den nächsten Deeg kommen. Dat wäert de Public gewuer ginn an och gesot kréien. Mir hu jo vill Material bestallt am Ausland, wat mer brauchen Mir wëllen eis esou opstellen, datt mer eeben net an eng, méiglechst net an eng Noutsituatioun kommen. An do wäert d'Arméi logistesch hëllefen. Wann d'Arméi natierlech och doriwwer eraus Saache muss an Zukunft maachen, wäert se dat selbstverständlech am Rahme vun hire legale Méiglechkeete maachen. Mee am Moment wäert, ass d'Arméi virun allem ganz wäertvoll, fir eis ze hëllefen, déi logistesch Saachen ze organiséieren, fir Saachen opzerichten. Dann nach zum Transport vläicht. De Flughafen, deen ass de Moment nach Wat d'Passagéier ubelaangt, schwätze elo nëmme vun den normale Passagéiervollen, ass nach liicht op. Dat ass awer bis Enn der Woch fäerdeg. Et kommen nach eng Rei regulär Vollen eran am Laf vun der Woch. Ab e Méindeg wäert de reguläre Passagéierverkéier um Flughafen definitiv zou sinn. Dat eenzegt, wat mer dann nach wäerte maachen, dat ass Leit zréckbréngen op Lëtzebuerg. Dat heescht, Luxair ass bereet matzehëllefen, ze kucken, wa mer Leit musse siche goen, datt mer déi heem kréien. Dat heescht, kënne mol nach Volle stattfannen, mee dat ass reng fir Leit heem ze bréngen. All d'Airlinen hu gréisstendeels souwisou schonn hire Betrib agestallt. Et ass nach d'British Airways, d'KLM a verschidde Vollen nach bis Enn der Woch vun der Luxair, déi wäerte fléien, mee. Mir wäerten deene Bescheed soen, dat ass haaptsächlech British Airways a KLM, déi nach e puer Vollen hunn, datt mer gär hätten, datt am nächste Méindeg de Passagéierbetrib agestallt gëtt, well dat kee Sënn méi mécht, fir dat ze maachen. Dat heescht, da wäert de Flughafen selbstverständlech op sinn fir d'Frachtberäich. Mir brauchen méi wéi jee elo de Frachtverkéier, an ech wëll och hei soen, datt et mer eis oft vläicht opdrégen driwwer, iwwert de Frachtverkéier, dee mer zu Lëtzebuerg hunn, mee hei gesi mer awer och, wéi wichteg e ka sinn als Bréck no baussen an esou enger schwéierer Situatioun, an där mer de Moment sinn. Mee d'Cargolux, déi flitt de Moment relativ vill, an déi flitt haaptsächlech am Interesse vu Clienten a finalement och vu Lëtzebuerg, fir eben Wueren heihinner ze bréngen, fir medezinescht Material heihinner ze bréngen. An dat ass eng Loftbréck, déi wierklech extrem wichteg ass, d'autant plus, wou mer jo awer gesinn, datt op de Stroossen de Verkéier, och wann en nach am Frachtverkéier dierf fueren, et awer vill Problemer gëtt, well vill Kontrolle sinn an deementsprechend wäert de Frachtverkéier, och nach weider fonctionnéieren an natierlech sinn och aner Vollen, déi nach kënne fléien, Air Rescue, selbstverständlech kënnen déi fléien, dat ass guer keen Thema. An, wéi gesot, wa mer nach musse Leit siche goen, wa mer musse Leit siche goen, wäerten och nach Volle kënnen Passagéier dowéinst fléien. Den Zuch an de Bus, also de ganzen öffentlechen Transport, hu mer ganz staark zrëckgefuer. Am Zuch si mer op engem Minus vu 40 Prozent. Beim Tram si mer am Moment nach am Véierelstonnentakt, mee mir wäerten nach zeréckfueren. Mir wëllen dat an Etappe maachen. Dës Woch ass elo mol scho staark erofgefuer ginn, mee mir ginn dovun aus, mat all deem, wat mer elo decidéiert hunn, datt souwisou d'Demande zeréckgeet. A mir wëlle jo och net, datt d'Leit méiglechst vill openee sinn. Mir wollten dat a Schrëttweis maachen, fir datt genuch Espace ka sinn tëschent de Leit, sou datt den Zuch an Busverkéier an Tramsverkéier och nach wäert an deenen nächste Woche mat grousser Wahrscheinlechkeet par rapport zu deem zréckfuere wéi wat haut gefuer gëtt. Voilà, dat si mol déi éischt groussen Iwwerbléck. Ech géing proposéieren, datt den Här Schrantz elo vläicht e puer Informatioune gëtt, wat d'Police ubelaangt, an dono d'Madame Sollewieff vläicht nach puer Wuert seet aus der Siicht vun dem Parquet général an dann selbstverständlech dono kënnen mer d'Ronn opmaachen, fir all méiglech Froen ze stellen. Här Schrantz. Merci, Här Minister. Dir hutt gesot, d'Situatioun ass ganz eescht an se ass och fir d'Police nach e bësselche méi speziell an deem Sënn, datt, wann de generelle Message ass, Bleift alleguerten doheem, da musse mir eise Leit soen, Kommt schaffen, well mir brauchen iech. Dat ass net evident, well eis Leit stellen sech natierlech vill Froen. An ech wëll einfach mech och dem Merci vum Här Minister uschléissen un eis Leit fir hiren Asaz an hir Disponibilitéit, déi ëmsou méi wichteg ass, datt mer elo am Etat de crise sinn. Well wien ausser der Police soll am Etat de crise d'Decisiounen an d'Mesurë vun der Regierung iwwerwaachen a kucken, datt se respektéiert ginn? A wien ausser der Police soll am Etat de crise den Ordre public oprechterhalen? Am Moment kënne mer eis Missiounen nach alleguerten erfëllen. D'Personalsituatioun ass also net dramatesch oder kritesch. Mir hunn awer geplangt, fir fir all Eventualitéit preparéiert ze sinn, datt eis méi administrativ Servicer an eis judiciaire Servicer kënnen zu all Moment geruff ginn, fir d'Unitéiten um Terrain ze ënnerstëtzen, fir datt mer eis Missioun kënnen iwwert d'Zäit garantéieren an eeben och, wa sollten bei eis nach méi Leit ausfalen. Vläicht e puer Wuert zu de Kontrollen op de Grenzen. Dat ass scho gesot ginn. Ass et esou, datt op den Dag vun haut Frankräich an d'Belsch keng Kontrolle maachen? Déi Däitsch maachen der wuel. Vu gëschter Owend hu mer awer Erfahrungswäerter, datt dat sech schéngt agependelt ze hunn, wat déi Kontrollen hei zu Lëtzebuerg ubelaangt, fir ze kucken, ob déi eenzel Décisiounen a Mesurë respektéiert ginn. Do stelle mer fest, datt de Gros vun de Betriber Messagë verstanen hunn. Bei den eenzelne Persounen hu mer der e bësselche méi Problemer. An ech wéilt einfach dofir mech all deenen Appellen, déi scho gemaach gi sinn, nach eng Kéier uschléissen, fir ze soen, Am Respekt ee vis-à-vis vun deem aneren, haalt Iech wann ech giff un d'Reegelen an och am Respekt virun deene Leit, déi fir Iech am Alldag am Asaz sinn. Merci.
Voilà, da ginn ech d'Madame Zoller iwwer. Ech wëll bieten, datt si och bis erop kënnt. Jo, vun der Säite vun der Justiz och en Appell un d'Autodisziplin. Ech menge mir hunn eng exzeptionell Situatioun a mir hunn exzeptionell Moossnamen. Ech géing Iech och bieden, all déi Moossnamen och strikt ze respektéieren. Ech bedauere vun dëser Säit, datt verschidde Leit dobaussen awer vun der Geleeënheet profitéieren, fir stroffälleg ze ginn. Ech kann Iech awer och scho garantéieren, dass eis Geriichter wäerten déi dote Situatioun an déi Circonstance och berücksichtegen, wa se d'Strofmooss wäerte spriechen. D'Sanktioun ass normalerweis déi leschten Etapp. D'Justiz muss agräifen, wann d'Gesetzer net agehale ginn. An ech ginn Iech vun hei aus d'Garantie, dass mer d'Prozedure wäerten alleguerte mat der néideger Rigueur duerchzéien. Mir mussen hei Exempel statuéiere fir déi Leit dobaussen, déi nach net verstanen hunn, dass et och fir si ass. Wat elo dat neit Reglement vu gëschter, wat gëschter och a Kraaft getrueden ass, relativ de façon sommaire, do Privatpersounen, déi sech net un d'Moossnamen halen, déi riskéieren eng Amende vun 145 Euro, Déi Amende muss bannent 30 Deeg bezuelt ginn a wann déi net bezuelt gëtt, da gëtt et verduebelt. Dann hu mer eng Amende forfaitaire. D'Prozedur, déi do virgesinn ass, ass eng Prozedur, déi mer duerchaus scho kennen, well mer se hunn am Kader vun de Radaren. Bei den Entreprisen, do ass eng Amende administrative virgesi vu 4.000 Euro an déi och, wann eng Entreprise sech net drun hält an nach eng Kéier géing opgeschriwwe ginn, da kann och do d'Saach verduebelt ginn. Dat heescht, da si mer op 8.000 Euro. D'Police respektiv d'Douane huet och d'Méiglechkeet, fir eng Fermeture virzehuelen. Zur Justiz, Ech si frou elo am Nachhinein, datt mir schonn déi néideg Mesuren d'lescht Woch an d'A gefaasst hunn an och op d'Bee gesat hunn. Mir sinn elo opgestallt bis den drëtten Abrëll. All Niveau funktionéiert, mee et funktionéiert just nëmmen fir d'Urgencen. An d'Urgencen appréciéieren eis Geriichter an eis Riichteren, d'Urgencen appréciéieren net d'Leit dobaussen. Mir hunn ähnlech Mesuren en place wéi an der Belsch, a Frankräich an och am Rheinland-Pfalz. Vun hei aus op der Cour d'appel, op deenen zwee Tribunäle, op deenen dräi Justices de paixen an och au Niveau vum Juge aux affaires familiales ginn déi Affären traitéiert, déi dringend sinn. Au Niveau vun de Cabinets d'instruction a vun de Parqueten funktionéiere mer mat restreint Equipen, dat heescht zwee, dräi Leit, déi do sinn, an déi Equipen, déi däerfe sech och net gesinn, respektiv net zesummen op enger Plaz sinn. Mir hunn decidéiert, dass d'Affäre vun den Détenue ginge bäibehale ginn. Mir hunn elo just Eng Affär missen decommandéieren, wou mer erausfonnt hunn, dass mer 30 oder 35 Leit zesummen an engem Sëtzungssall gehat hätten, well do nach eng ganz Rei Zeien, respektiv Affekoten och do sinn, déi hu mer awer elo ofbestallt. Ech muss och vun hei aus den Affekoten e grouse Merci ausdrécken, déi ganz flexibel waren an och ganz disponibel an déi och bereet sinn, fir op de Wee vun der Représentatioun ze goen vun hire Clienten. D'Chambre du Conseil, souwuel op der Cour wéi um Tribunal, funktionnéiert am Prinzip normal, de Référé extraordinaire och. De Juge aux affaires familiales, hunn ech scho gesot, deen huet och eng Permanence. D'Exécution des peines gëtt vun eisem, op eisem Niveau aus och assuréiert, sou wéi och d'Chambre à l'application des peines fir déi Recoursen, déi d'Détenue respektiv déi aner Leit, déi concernéiert sinn, kënnen aleeën. De Juge de la Jeunesse, dee funktionéiert och mat enger Permanence. An all déi Mesuren, déi kënnt Der och alleguerten op eisem Site justice.lu och nokucken. Mir funktionéiere mat engem minimalen, minimalem Personal sur place, mee d'Leit sinn alleguerten erreechbar. Dir kënnt eis och zu jiddwer Zäit iwwer d'Mail respektiv iwwer Telefon erreechen. Ech weisen och drop hin, dass en Arrêté ministériel vum 17 Mäerz och am Journal officiel publizéiert ginn ass an do ass am Detail och virgesi wéi eng Sëtzunge sinn a wéi eng net. Ech kann Iech och vergewësseren, dass mir am permanente Kontakt si mat all de Chefs de corpsen a mat all de Beamten. An ech sinn och frou vun hei aus déi grouss Flexibilitéit an déi Solidaritéit, déi ech wierklech bei eis an der Verwaltung ka feststellen. D'Justiz wäert hire Service public assuréieren. Et ass natierlech méi einfach, eng Verwaltung ze leeden an enger normaler Situatioun. Et ass eng Erausfuerderung. eng Verwaltung ze leeden an enger État de crise, mee zesumme wäerte mer et packen an ech zielen och op Äert Versteesdemech. A selbstverständlech ass de Procureur d'État Jean-Paul Frising, deen och hei an dem Sall ass, och bereet fir op déi néideg Froen ze äntwerten, déi Der wäert hunn. Merci.
Voilà, ech géing dann proposéieren, datt mer iwwerginn zu de Froestellungen, wann, déi kënnen elo erageschéckt ginn, an da wäerte mer déi natierlech no enee beäntwerten. Jo, voilà, et ass eng éischt Fro komm, an zwar vun rtl cinq minutes. Déi froen, ech liesen se elo op Franséisch vir, wéi se hei steet, Envisagez-vous d'avoir recours au personnel de l'armée pour faire respecter les nouvelles mesures annoncées dans le cadre de l'état de crise?
Also dozou ass kloer ze soen, datt d'Arméi am Kader vun hire legale Méiglechkeeten an de gesetzgebereschen Aufgaben, déi se huet, alles wäert erfëllen, wat dat, wat et muss sinn, jee nodeem, wann d'Situatioun sech stellt. Ech si frou, datt mer de Moment nach net an där Situatioun sinn. Ech mengen, d'Arméi ass duerfir do, fir natierlech den Territoire ze protegéieren, a wann et misst sinn. Selbstverständlech muss d'Arméi och kënnen alles herno maachen, wat legal se dierf maachen. Mee wéi gesot, mir sinn nach net an där Situatioun. Et huet kee Wäert, datt ee wéi gesot Aktionismus mécht. Ech mengen, ech si frou, datt d'Arméi den Ament richteg prett ass an och vill hëlleft do, wou se elo gebraucht gëtt. An dat ass am Moment op alle Falls just am logistesche Beräich. Dir wäert gesinn an den nächsten Deeg, wéi gesot, datt mer gréisser Infrastrukture wäerten nach op anerer Plazen oprichten. Ech wëll dozou de Moment nach net méi soen, well mer nach amgaang sinn, eng Rei Saachen ze organiséieren. Mir wäerten déi awer kommuniquéieren am Laf vun deenen nächsten zwee, dräi Deeg. An soulaang wéi gesot d'Arméi do kann hëllefen, ass se ganz wäertvoll. Si huet éischtens eng grouss Experienz doranner, si huet och dat néidegt Material, Camionen an esou weiter, fir do kënnen, fir dat alles kënnen ze organiséieren. Se ass effikass opgestallt an, mee wann et muss sinn, ka se natierlech selbstverständlech och déi aner Aufgaben iwwerhuelen. Eng nächst Fro, déi kënnt vu Wort.lu. Do gëtt gefrot, Le Premier ministre a annoncé hier que le réseau Internet était proche de la saturation. Est-ce que les services de secours, police, pompiers, etc. Sont mis En défaut par cette situation, face à cette saturation, doit-on s'attendre à des restrictions pour l'utilisation d'internet pour la population? Also do si mer de Moment och nach net. Ech mengen, den Här Schrantz kann nach eppes vläicht soen zu hirer Situatioun am Beräich digitalen Techniken. Mee ech mengen, d'Leit sollen och do einfach e bësse mat gesondem Mënscheverstand virgoen. Ech mengen, Dir hutt scho gelies och Artikelen an der internationaler Press, Wann een natierlech de Moment Streaming mécht fir Filmer ze kucken, muss et onbedéngt déi héchsten Opléisung sinn? Ass et net vläicht einfach aus Respekt vläicht grad esou gutt wann een e bëssen de Krack drënner bleift? Do gëtt et jo och Méiglechkeeten wou jiddweree ka mat derzou bäidroen, datt dat alles wierklech gutt fonctionnéiert. Also de Moment hu mer nach kee Problem, mee ech menge mir sollen alleguer responsabel domadder ëmgoen. Mee den Här Schrantz kann awer vläicht nach soen wéi si opgestallt si fir den digitale Beräich. Ech géif einfach soen, datt D'Kommunikatioun bei eis haaptsächlech um Terrain iwwert de Renita-Réseau leeft, deen net onbedéngt direkt verbonnen ass mam Internet, an datt mer och en zouene Réseau hunn intern, dee bis elo, souwäit meng Informatioune reechen, keng Problemer gemaach huet, soudatt et elo fir eis keen akute Problem ass.
Déi nächst Fro kënnt vu Contacto. Do gëtt gefrot, Dans quelles circonstances la police peut mettre une amende?
Jo, also ech mengen, datt den Text do ganz kloer ass, dass, wann d'Leit sech net un d'Reegelen halen, dann ass d'Amende virgesinn. A mir wäerten dat och applizéieren, well et geet wierklech ëm d'Saach.
Déi zweet Fro, déi do drunhänkt, och vu Contacto, ass déi heiten, Si une personne voyage dans un pays étranger, peut-elle revenir?
Dozu ass ze soen, Natierlech, wann ee Résident vu Lëtzebuerg wëllt zrëckkommen, kann dee selbstverständlech zrëckkommen. Ech ginn awer ze bedenken, datt et am Ausland, bei eisen Nopeschlänner an international iwwerhaapt extrem Restriktioune gëtt. Ech wëll lech e Beispill ginn, Ech hunn nach gëschter bis an d'Nuecht erëm mam Ausseminister gehollef, fir datt mer Eng Lëtzebuerger, eng Lëtzebuergerin, déi vu Palma zréckkomm ass iwwer Frankfurt, déi dunn d'Chance hat op Frankfurt ze kommen, déi vu Frankfurt dunn erëm hätt sollen zréckgeschréckt ginn op Palma, well déi Däitsch ganz restriktiv sinn. Du hu mer intervenéiert a mir hunn d'Fra glécklecherweis awer op Lëtzebuerg kritt. Si konnt mam Auto dunn op Lëtzebuerg weiderkommen, si ass net zréckgeschéckt ginn. Also wéi gesot, et ass méiglech alles. Et gëtt och, d'EU huet d'Ament och éischter eng ganz kloer Consigne erausginn, datt jo eben de fräie Floss vun de Mënschen net soll innerhalb vum Schengeraum zum Beispill net soll ageschränkt ginn, datt gëtt keng Aschränkung de Moment. Mee natierlech hunn d'Länner selwer gewësse Flexibilitéite fir verschidde Saachen z'interpretéieren. An Däitschland ass et zum Beispill esou, datt gesot gëtt, et muss een eng trëftege Grond hunn, fir sech nach fir nach ze reesen innerhalb vum Fluchverkehr an Däitschland. Duerfir, mee mir sinn a Kontakt natierlech och dauernd mat den auslänneschen an mat eisen Nopeschlänner, fir derfir ze suergen, also fir ze hëllefen, datt awer dat net esou applizéiert gëtt, datt Leit op eemol, datt onsënneg Saache gemaach ginn. Ech mengen, dat Beispill do beweist, dat wär jo onsënneg gewiescht. Also am beschten ass et awer esou, Et soll, d'Leit sollen op kee Fall elo nach iergendwou reesen, se solle méiglechst heiheem bleiwen, dat ass ganz kloer. An dat Zweet ass natierlech, wa se net onbedéngt mussen zrëckkommen, da géing ech hinnen éischter uroden, wann alles, wa se do sech wuel fannen, do wou se sinn grad, a si mussen net onbedéngt zrëckkommen, géing ech hinnen uroden, net onbedéngt ze reesen. Mee bon, ech verstinn awer natierlech, datt Leit wëllen, déi elo just fort ware fir e puer Woche Vakanz, ma datt déi wëllen hierkommen, déi. Mussen dann probéieren et ze maachen a wann Schwieregkeete sinn, onbedéngt drun denken sech beim Ausseministère ze mellen. Den Ausseministère ass déi Stell, d'Ulafstell fir wann Lëtzebuerger Residenten am Ausland a Schwieregkeete sinn.
Eng nächst Fro kënnt vum Tageblatt. Do gëtt gefrot, An der leschter Woch goufen et ëmmer nees Infoen aus der Cité policière, datt Beamten op ee Verdacht hin getest goufen. Deen Ament wier et och iwwer d'Quarantän vun enger ganzer Unitéit nogeduecht ginn. Gëschter huet et geheescht, et wieren elo wierklech sechs Beamte positiv getest ginn. Kënnt Dir ons dat confirméieren? A wéi geet d'Police domadder ëm, datt am Fall vun enger Infektioun net direkt eng ganz Unitéit an Zukunft misst ausfalen?
Jo, also dat do ass och mäi leschte Wëssensstand, wat mir elo maachen an esou Fäll. Ech mengen, dat ass ganz kloer am Arbre décisionnel opgezeechent, deen ausgeschafft ginn ass vun der Santé, a mir halen eis do à la lettre un deen Arbre décisionnel.
Dann eng nächst Fro och vum Tageblatt. Do gëtt gefrot, déi lescht Deeg goufen et ëmmer nees Gruppe vu Sans-abrien zesummen zu Bouneweg an op der Gare gesinn. Wéi geet d'Police an der aktueller Situatioun mat de Sans-abrien ëm? Wësst Dir vun ëffentlechen Efforte vun der Regierung oder aneren Instanzen, deenen deene Leit do ze hëllefen, sech virum Virus ze schützen?
Also ech ka vläicht op deen éischten Deel vun der Fro äntweren. Ech menge mir behandelen dat wéi all aner Attroupement, deen elo iergendwou stattfënnt. Mir probéieren d'Leit do auserneen ze kréien, an enger éischter Phas op alle Fall, fir hinnen nach eng Kéier ze erklären, firwat se dat net solle maachen. A wann et net anescht geet, musse mer aner Mesuren ergräifen.
Déi nächst Fro kënnt vum Radio 100,7, Wéi vill Kontrollen huet d'Police an d'Douane bis elo gemaach a wéi dacks goufen et Sanktioune fir Leit oder Entreprisen?
Also ech hunn déi lescht Zuelen hunn ech elo net derbäi. Ech kann lech awer soen, datt et honnerte Kontrolle waren an datt eng Handvoll Entreprisen sanctionnéiert gi sinn. Dat ass ongeféier d'Gréisstenordnung an där mer elo stinn.
Eng zweet Fro och do, Wéi eng zousätzlech Mesurë wäert d'Regierung decidéieren, fir d'Populatioun ze schützen, wann d'Zil vun der Reduktioun vun de soziale Kontakter net géif erreecht ginn? Also ech mengen, de Moment géing ech soen, mat deem Instrumentarium, dee mer ons elo ginn hunn, verfüge mer iwwer zimmlech alles, wat mer am Moment op alle Falls brauchen. Et kënn elo drop un, eben datt dat och applizéiert gëtt. Ech mengen, bis elo ware mer nach an der Phas, wou éischter gewarnt ginn ass a gesot ginn ass, Maacht et net! An ech mengen, dat ass awer elo kloer, D'Police huet elo kloer d'Instruktioun, fir och déi Reegelen ze applizéieren, also streng ze applizéieren. Dat heescht, duerfir nach eng Kéier den Appell, wierklech, wéi ech am Ufank gesot hunn, sech un déi Reegelen ze halen. Ech mengen, dann ass alles an der Rei. Wa jiddwereen do matspillt an Ech wëll och duerfir der Bevëlkerung vu Fira schonn e grouse Merci soen. Ech weess, datt dat alles net einfach ass, datt jiddereen sech drun hält. Da komme mer alleguer gutt hei derduerch.
Déi nächst Fro kënnt vu Paperjam hei eran, Certaines industries fonctionnent encore, parfois regroupant des centaines d'ouvriers. Que va-t-il en être pour elles? Arcelor-Mittal a par exemple décidé de fermer ses usines en France. Et muss ee wëssen, datt et gëtt jo och fir d'Entreprisen, do gëtt et aarbechtsrechtlech Verflichtungen och fir d'Entreprise zum Schutz vun de Mataarbechter, an déi mussen och hei respektéiert ginn. Ech mengen, do ass all eenzel Entreprise an der Responsabilitéit, dat ze maachen an eben seng Mataarbechter ze schützen. Et ass ëmmer schwierig natierlech. Mir si jo an enger ganz delikater Situatioun. Op där enger Säit. Kéint ee sech soen, dat kléngt am Fong am einfachsten, wa mer elo géinge soen, mir maachen d'Gesellschaft komplett zou, dat heescht, mir, ausser elo vläicht just nach da wierklech schlussendlech déi, déi Beräicher, wou mer déi mussen onbedéngt do sinn, fir datt et iwwerhaapt nach iergendwou fonctionnéiert, datt d'Sécherheet garantéiert ass an esou. Mee ech mengen, dat muss een awer ofweien an och ebe wëssen, datt wann een dat décidéiert, dann huet dat och natierlech direkt Konsequenze fir, Versuergungssécherheet à la limite fir aner Saachen. An duerfir muss ee Kompromësser do sichen. Mir musse wäitgeends zoumaachen, an dat hu mer gemat, ounst awer elo, datt mer d'Ekonomie ganz zum Stëllstand komplett bréngen. Dat ass e bësselchen den Equiliber, deen ee muss sichen. An ech mengen net, datt mer elo schonn an enger Phas sinn, wou mer dat misste, wou mer e komplette Shutdown misste maachen. Mee ech soen awer och grad esou, d'Regierung huet sech all Méiglechkeeten opgelooss. Dat heescht, mir musse kucken, mir hoffe jo, datt mer Duerch déi Mesuren, déi mer elo alleguer Schrëtt fir Schrëtt geholl hunn déi lescht Wochen an och elo huelen, datt mer dat heite packen an datt mer dat Ganzt am Grëff behalen, dat ass jo d'Zil vun der Saach, mir mussen dee ganze Virus ausgebremst kréien, mir mussen e wierklech méi lues, datt e sech méi lues entwéckelt, dat ass d'Zilsetzung, datt mer net eis Spideeler, eis Gesondheetssystemer, pardon, Iwwerfuerderend, dat ass de Moment den Haaptobjektiv. Mee mir monitoren dat wierklech all Dag, all Stonn. An d'Regierung ass jo do, fir ze kann handelen. An ech mengen, mir mussen ëmmer erëm nei evaluéieren. Dat hei ass näischt, wou et eng absolut, wou een elo ka soen, esou wéi et haut ass, dat ass elo, dat geet elo duer. Mir mussen dat ëmmer erëm vu Stonn zu Stonn evaluéieren.
Déi nächst Fro, déi mer hei hunn, ass kënnt vum Lëtzebuerger Wort, Wat maacht Dir fir d'Polizisten ze schützen? Hutt Dir genuch Material fir d'Polizisten ze schützen?
Jo, also am Moment sinn d'Stocken nach do. Et sinn och Commanden, déi lafen, fir d'Stocken duerno erëm opzefëllen, soudatt ech mengen, datt mer do gutt opgestallt gi sinn an datt mer och, eise Leit ëmmer un d'Häerz leeën, déi selwecht Mesurë wéi fir all Bierger ze respektéieren, souwäit dat an der Ausübung vun hirem Beruff méiglech ass.
Hei kënnt dann eng weider Fro vum Le Quotidien, Notre Question à Philippe Schrantz, Kontrolle vun der Police op de Stroosse sinn jo well gemeet ginn, wéi kann ee sech Kontrolle vu Foussgänger an den Dierfer, Stied virstellen?
Jo, also ech denken, datt mir mussen aus eisen Autoen erausklammen a bei d'Leit goen an hinnen d'Fro stellen, wat se, wat se maachen, wou se hinnerginn. Dat ass den eenzege Wee, dee mer hunn, dat ass schonn iwwer den direkte Kontakt an d'direkt Usprieche vun de Leit. Ech wëll heizou awer och nach betounen, datt den Haaptobjektiv jo net ass vun der Police, wa se elo iergendwou gefuer kënnt an do ginn zwee Leit, déi déi néideg Distanz nach hunn, fir dann do stoen ze bleiwen, fir déi ze froen, wou déi ginn. Ech mengen, et ass jo erlaabt, sech ze beweegen, an d'frësch Loft ze goen. Et geet hei drëms, nach eng Kéier och do, ze kucken, datt d'Leit néierens higinn, wou se dann zu vill sech versammelen, datt se net op dem, am fräie Raum zu vill zesummen, datt se sech un déi Reegelen halen, déi, déi Hygiènesreegelen, loosst mer esou nennen, déi mer virginn hunn, well d'Zil ass jo ze verhënneren, datt een deen aneren ustécht. Also ech mengen, d'Police wäert elo net higoen an dann duerch d'Strooss fueren an dann, wann ee mat sengem Hond duerch d'Strooss spadséiert, deen unhalen, fir deen ze froen, wou deen elo grad higeet.
Eng weider Fro kënnt vun rtl, Ginn Leit, déi fir haut eng Rees vum Findel aus gebucht an am Viraus bezuelt hunn, rembourséiert? An eng weider Fro, déi drun hänkt direkt, Och wann de Fluch nach oprecht gehale gëtt, well et een Noutstand ass, et soll een doheem bleiwen, ass jo gesot ginn, also wéi gesot, gëtt dat rembourséiert oder net? Ech mengen, do gëtt et jo kloer Reegelen, jee nodeems wat ee gebucht huet. Da gëtt et warscheinlech keng allgemenggülteg Reegel. Et gëtt keng allgemenggülteg Reegel. Ech mengen, et gëtt och Passagéierrechter an Europa, déi geschafe gi sinn. Ech mengen, do muss ee sech informéiere vu Fall zu Fall, wat ee gebucht huet a wéi d'Konditioune vun der Airline sinn. Ech ginn awer mol dovun aus, datt d'Airlinen do wäerten och dat Néidegt maachen. Da kënnt nach eng Fro vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek un den Här Bausch. Sidd Dir elo net am Gaang ze beweisen, datt een een Auto brauch, wann Der den öffentlichen Transport esou ausdënnt, datt ee seng Weeër op d'Aarbecht net méi mat him kann erleedegt kréien?
Den öffentliche Transport ass esou ausgedënnt ginn, well mer natierlech net méi déi Demande hunn, déi mer ënner normale Konditiounen hunn. Et huet jo kee Wäert, datt mer an de Spëtzestonnen en Zuchtrafic am Zéng-Minutten-Takt fueren hu wa mer wëssen, datt eigentlech den Takt eemol all hallef Stonn vëllchen duergeet. Mir hunn dat gemonitort, ech hunn d'CFL beoptraagt an ech hunn och meng Leit beoptraagt gehat, fir genau ëmmer ze iwwerpréifen, Wéi d'Besetzungsgrad ass vum öffentlichen Transport an fonction dovunner ass ausgedënnt ginn. An ech mengen, dat wat mer nach ubidden, dat geet duer, fir datt d'Mobilitéit garantéiert ass, ouns datt mer awer eidel duerch d'Landschaft hin an hier fueren. An da muss een och soen, et geet jo och drëms awer ze kucken, datt een net onnëtz Leit schaffen deet an deem ganzen öffentlichen Transport, just fir datt se sollen hin an hier fueren. Also et gëtt nach ëmmer Connectiounen. An kritt een elo nach ëmmer en Zuch oder e Bus fir op seng Aarbecht, muss ee vläicht e bësse sech am Horaire ëmkucken. Et ass vläicht net méi esou vill, wéi et fréier war. Dann eng lescht Fro, an déi kënnt vu Luxembourg Times. Do gëtt gefrot, Wie viele Polizisten sind derzeit im Einsatz und wie viele stehen zur Verfügung im Notfall?
Also, mir hu gëschter en Iwwerschlag gemaach. Mir wäerten eng 1.500 Leit hunn, déi operationell sinn, a mir wäerten eng Reserv hunn, déi op 20 Prozent nach eng Kéier derbäi kënnt. Et ass och nach ze soen, datt d'Police Verstäerkung kritt huet vu 40 Beamte vun der Douane, déi natierlech, duerfir hu mer och an den Texter dat esou geschriwwen, datt d'Douane an d'Police déi Sanktioune kann huelen, dat heescht si hunn 40 Leit vun der Douane Verstäerkung kritt. Dofir wëll ech och Merci soen.